Gin ma tye ka timme i kin omegiwa aryo, Boss Mikotim gin ki KD Kristoni, yam con i lok acodi ma piny rac, ludito madongo gibedo piny ki lutino matino ma nongo pe gingeyo gin mo ci gimyero wacaru lok, ci gimyero waodo odoo, gimyero wakoc. Cawa ni watye col piny, omegiwa aryo tye ka lweny, gin weng dongo ki i nyimwa, giwaco ni lyeci ka lwenyo lum aye deno can, in macalo lum, an macalo lum, ngeto moni macalo lum, an atye ki ododoo moni ma kwako gin ma tye ka timme i kin Kadi Kricito kacel ki ominne, boss me guti. Dong amito ni ludito weng guwinyo dodona ni maber, dong amito ni lutino weng guwinyo dodona ni maber. Ka iwinyo iniang ci ititte ki piny niniang kwede. Ododo te lokke ni kikatti ki gino mo ma describing onyo loko lok ma kwako kom gino moni ento pe kituco adane. Dong in aye myero iti ki wii me tucu lok ma kiwaco-ni. Adane pi kwene? En aye gin ma an abicito ka timone i cawa-ni. Ododona mono i yo. Kara con ca, tye ladwar mo, ngeto mo ma dwaro lee mo keken. Leb acwali mukene lwongo ni oken, ngeto mo ma ladwar adada. Ticce ka oo odiko, Coo ocito ka dwar, coo ocito ka dwar, dugu ki lee, dugu ki lee, coo ocito ka dwar, dugu ki lee. Ci nino mo oa odiko con ocito ka dwar, ocumo marac i nino enoni, ma ocumo marac ocumo ki lee mager, lee mager-ni lee mene? Onongo labwor. i gang agaga walwongo ni odyek, twon odyek twon labwor madit ngute bedo yim yim ma onongo labwor gucako ryeme oryemo labwor oryemo labwor ingeyo ludwa macon-ni pe gilworo lee mo keken oryemo labwor-ri ma oloko cok ci ocobo labwor ma ocobo labwor

dye bunga bene bene. Labwor ni ngweco kome gum onongo mujee mo, mujee ni tye ki otte wa i cwiny dye bunga, winy loka ni maber, tye ki otte wa i cwiny dye bunga kunu, tye ki odi aryo, ot me acel obedo i nyime tye ka payo pud kweri.

Cawa ma oneno ni labwor bino donyo, ongeyo ni kite ningo ladwar moni tye kore. Ladwar mumiyo oreto tye kore. Mojea oa ma dong opwongo wi labwor i ot, oyweyo kor tyen labwor onyo ki i teng dyekal-lo weng ki dyekal lo weng ki remoremo iwero weng. Ladwar dong o nongo kor tyen labwor peke, ogiko i dog dyekal. Ladwar penyo wiye, waci gin-ni pe ocito ka mo mabor, gin-ni tye aromo kany? Ladwar bino bot Muje, openyo Muje, We Muje, an alwenyo ki lee moni, alwenyo ki labwor ma dong acok ka nekone ci olwii ongweco mot mot pien lweny-nge obedo tek, ci gwok ci gangi kany ba. Muje ki tam ma i wiye, ki tam me nyeko ki tam me roroo ki tam ni gino moni myero itim kene icam kene muzee waco ni latinna pe aneno labongo mo kun tye ki ngec i wiye ni en ebedo ka anyira ocito ci labongo ni remo o ki kome madwong en dong ecito eduko aduka ki ote kenyo eneto nongo dong lee ma en eneno lok acel ma ladwar ni owaco ki muzee

Ladwar wa cayela pe wek an aciti kun omyero wacung kacel wanek wan kwede wapok oringo ne ladwar wa cayela pe wek an aciti ladwar ocito muzee dong okuro otyeno ma dong biko dong en dong eromo doko gini oyabo ot labwor onongo dong oywe tye ka kuro ngeto mo keken ma bino atak ki en labwor olenge omwodo muzee amwoda. Wek ange ni ipwodo winy vidio ni ki i acakki pa dodo wa icawa ni. Ododo ni pe i dir Kricito tye anga? Bos mego tim tye anga? Polic tye anga? Wan eni ma waloko ni watye anga gi? Tam i wii wek abi tucu lok mo mapol.